Равин хәзрәт Рамазана икре быел 2025 елда ул ничәнче числода башлана һәм ничә көн дәвам итәчәк?
Аллаһның рәхмәтләре белән инде безнең менә бүген 28 нче февраль, әүвәл бисмилла, иншалла Аллаһның рәхмәтләре белән беренче тәравих намазлары бөтен дөнья буйлап инде иншалла башланып китәчәк. Инде иртәгә беренче март, шимбә көнне Аллаһның рәхмәтләре белән кояш Менә иртәдән алып кояш баеганча кадәр инде ураза көне башланып китә иншалла рамазан ае хәерлесе белән алла субхана ва тәгалә безләргә хәерлесе белән менә рамазан айларын башлап инде хәерлесе белән инде уразалар тотып изге гамәлләр тотып изге гамәлләр кылып узарга насыйп әйләсә иде Тамашачыларыбызга ураза тотуның рамазан аеның әҗер-саваплары турында да сөйләп китегез әле. Инде Рамазан аеның әҗер-саваплы ай булуына Коръәни Кәримдә һәм дә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөннәтендә бик күп мәгълүматлар бар. Инде беренчесен генә берничәсен генә әйтеп китәсе килә. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм шундый бер хәдис шәриф әйтте, Рамазан аенда Рамазан ае җитеп тә гөнаһларыннан арына алмаган кеше Бәхетсез булсын, хәсрәт, хәсрәттә булсын, дип дога кылды Пәйгамбәребез. Буй да аңлата, җәмәгать, Рамазан ае Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә каршында нинди әһәмиятле, нинди олуг ай, әҗер-саваплы ай булуына һәм Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, Кем дә кем Рамазан аенда, инанган хәлдә, иманлы булган хәлдә ураза тып, ай буена ураза тотып уздырса, ди Пәйгамбәребез әйтә, аның, ди, элеккеге гөнаһлары, ди, тулысынча гафу ителер, ди. Һәм янә Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, кем дә кем, ди, яни сәбәпсез Рамазан аеның бер көн уразасын калдырса, яни гомере буена да калган, яни Рамазан аеннан тыш Рамазан аеның бер көнен тотыйм дип уйласа, ди, яни гомере буена да тотып, тотып бетерә алмас иде, ди. Яни җәмәгать, яни Рамазан аеның бер көнлек уразасы безнең калган Гомеребез буена тоткан ураза патли дә, ягъни ураза кадәрле дә без тотып бетерә алмабыз. Шуңа күрә җәмәгать инде исән һәм дә мөмкинлеге булган кешегә, инде җәмәгать барыгызны чакырам, бу ай инде бик мәрхәмәтлелек ай, изгелек, игелеклелек кылу ае, Алла Сүбхәнәһү вә Тәгаләнең рәхмәт ае дип тә инде без әйтәбез. Шуңа күрә гөнаһларны, Рамазан сүзе ул тәрҗемә ителә инде, гөнаһларны яндыру ае дип. Шуңа күрә җәмәгать гөнаһларыбыздан арыныйк, Инде унбер ай буе күтәреп йөргән, инде үзебез белән алып килгән инде гөнаһларны инде көне килеп җитте менә бу гөнаһлардан арыну өчен һәм дә гөнаһлардан котылу өчен.
Сәхәргә ният догасы кайчан укыла? Сәхәргә инде галимнәр әйтә, сәхәргә ният догасын без инде гомумән, гомумән ниятне без төнлә белән үк Без аны ниятләп куярга тиеш. Иншалла, менә ният. Чөнки ниятләп куйсак, без үзебезне җаныбыз һәм тәнебез белән киләбез менә бу гыйбадәткә. Әгәр дә инде ниятне без ничек тә җиңелрәк карасак нияткә, ул гадәти көн кебек узарга мөмкин. Әгәр дә ният алдан ниятләп, инде җаныбыз һәм тәнебез белән, уй-фикерләребез белән ниятләп куйсак, инде галимнәр әйтәләр, төнлә ниятләп куйсак, Дөресрәк, сәхәр догасын сәхәр ашап бетергәннән соң әйтергә кирәк дип әйтәләр инде.
Сәхәр ашамаган кешенең уразасы дөрес буламы? Дөрес була.
Сәхәр ашау бит инде. Ләкин сәхәр ашау пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, сәхәр ашагыз диде, сәхәрдә бәрәкәт бар дип. Шуңа күрә җәмәгать без инде менә бу көннең бәрәкәтенә ирешер өчен без Сәхәргә торырга тиешбез. Гәрчә дә ашыйсыбыз килмәсә дә, бер йотым су эчеп ятсак та, ул иншалла инде менә бу көннең һәм дә бәрәкәтенә ирешербез иншалла. Ләкин әгәр дә сәхәрне йоклап калдык икән, без инде уразабызны дәвам итәргә тиешбез.
Рамазан ае дәвамында ифтар мәҗлесләре оештырыла. Мәсәлән, кем дә кем чакырулы булып та, бер сәбәпсез шушы ифтарга бармаса, аңа гөнаһысы буламы? Бездә инде Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләмнең хәдисе бар, Расулебез әйтте, Бер мөселман каршында икенче мөселманның, ди, алты хакы бар, ди. Һәм ул санап китте, һәм шуларның берсе, Пәйгамбәребез әйтте, Чакырган җиргә барырга, диде. Ягъни, әгәр дә сине кунакка чакырдылар икән, синең аерым гозерләрең юк, Инде син аның чокырына ди җавап бир, диде Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм. Шуңа күрә, җәмәгать, бу инде гыйлем мәҗлесе, бу инде Коръән мәҗлесе, бу инде гадәти булмаган мәҗлес, инде без беләбез, Пәйгамбәребез әйтте бит, ягъни бер урында җыелышып, әгәр дә адәм балалары Аллаһны зикер итсәләр, аның турында сөйләсәләр, менә бу урынга, дип Пәйгамбәребез әйтте, рәхмәт фәрештәләре иңәр, диде. Һәм рәхмәт фәрештәләренең Менә бу без өебезгә кайтып җиткәнче, алар безнең өчен дога кылып торырлар, диде Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм. Шуңа күрә, җәмәгать, бу мәҗлескә килергә кирәк, чөнки бу мәҗлестә бик зур файда, ягъни җан өчен дә, тән өчен дә һәм үзебезгә бик күп файдалар алып китергә мөмкинбез. Э, ифтар мәҗлесе оештырганда мәсәлән уразалы булмаган кешене чакырсаң э, ярыймы э, гомумән андый без киртәләр динебез куймый әгәр дә инде бәлки шуннан ул кызыгып китер бәлки күп кеше бит инде мәчеттә нинди эшләр алып барылганын белмиләр яни ул мәчет тирәли йөри мәчеткә керә алмый бәлки менә бу беренче адымнарыдыр аның без инде аларга әйтә алмыйбыз Килде икән, без бөтенесенә шатбыз, әлхәмдүлилләһ, бөтенесе белән без уртак тел табабыз, инде елмаеп каршы алабыз, озатабыз дигәндәй, безнең мәчет ишекләре бөтенесенә ачык, әлхәмдүлилләһ, рәхим итегез.
Ә казага калган уразаны тотып бетермичә, быелгы уразага керергә ярыймы?
Бу фикергә килгәндә, галимнәр әйтә, Каза, Рамазан аеның әгәр дә тотылып бетелмәгән көннәре калды икән, без аны менә бу Рамазанга тимичәк, менә бу Рамазанның уразасын тотабыз, менә бу Рамазан беткәннән соң калган елныкын каза кылабыз һәм менә бу елныкы калды икән, анырым менә бу елныкын каза кылабыз. Ләкин менә бу Рамазан аеның уразасын без тулысынча тутырып бетергә тиеш, ягъни каза кылырга тиеш түгелбез. Рамазан беткәннән соң гына каза, казага кылырга, кы, каза кыла алабыз инде. Тота алмаган ураза өчен фидияне ничек түләргә? Э, фидия, э, ул инде безнең Алла Субхану Атала әйтә, әгәр дә инде ди, тота алмаган очракта ди, фидия түләгез ди. Фидия инде ул э, ничек дип әйтим, менә бар шундый кешеләр, аларның ураза тотырга мөмкинлекләре юк. Ләкин бик тотасылары килә. Яни кебесе әйтәләр, менә хәзрәт диндә гел акчага бәйләнгән, анда фидия, монда штраф, болай акча белән котылып була. Ләкин җәмәгать бу эшләнелә ник? Чөнки кыямәт көнендә кешеләр килерләр, Алла субхана ва тәгалә каршына, "Эй Раббым, минем дә ураза тотасым килә иде, Ләкин мөмкинлек бирмәдең. Шунда Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә әйтер, мөмкинлегең бар иде, фидия түләп, ягъни ураза тотканнарны, фәкыйрь, мохтаҗларны ашатырга. Ягъни ирешәсең килә икән, Рамазан аенда ураза тотучылар кебек әҗер-савапка, ашат ураза тотучы кардәшләреңне, аларга игелек кыл, изгелек кыл. Менә бу фидия түләп, фидия белән инде без фәкыйрь, мохтаҗларны без ашатырга тиешбез. Безнең инде аның күләме Диния Диния нәзарәте тарафыннан билгеләнгән. Инде ялгышмасам, ул 200 сумнар, 400 сумнар тирәсе инде менә бу елны нисап 400 сум. Бу инде иртә белән ашату һәм кич белән ашату. Көн дәверендә ашату кергән инде менә. Тулы бел, тулы бер ашату кем тарафыннан саналып чыгарган. Көне буе йокласаң, ураза дөрес буламы? Көне буе йокласаң, ураза дөрес була, әйе. Ләкин уразаның тулы әҗер савабына ирешеп бетеп булмас. Ләкин алай эшләү дөрес, ураза бозылмый, ләкин мөселман кешесе бу айны йоклап, ял итеп узарга тиеш түгел. Ягъни Коръән укы, изгелек кыл, игелек кыл. Яни шундый тәртип. Намаз укымаган кеше ураза тота аламы? Рөхсәт э, ителәме? Рөхсәт ителә. Э, безнең бит инде һәрбер фарызның үзенең урыны. Намазның үзенең урыны, хаҗның үзенең урыны, закәтнең үзенең урыны, яни уразаның үзенең урыны. Яни без әйтә алмыйбыз, синең уразаң дөрес түгел, ураза тотма дип. Яни бәлки шуның белән ул намазга килеп кереп китер, тәравих намазларында катнашыр, безнең бик күп менә райондашларыбыз менә шулай тәравих намазларына килеп, менә ифтар табыннарына катнашып, менә шулай йөреп, катнашып китүчеләр булды, шуңа күрә инде бу инде безнең шайтанның бер коткысы гына булырга мөмкин, шуңа күрә инде менә бу киртә алдыгызга инде кемнәрнең ниятләре бар, инде тотсын, уразаны тотсын, бәлки, иншалла, менә бу ураза аркылы күңелләре йомышартып, менә Аллаһның рәхмәтләре белән намазга басмаслармы? Диндә, гомумән, андый киртә юк. Әгәр дә кемнең ураза тотарга тели икән, ураза тотсын, иншалла, Аллаһ Тәгалә менә бу эшен, гыйбадәтен анарга җиңеләйтер.
Бүген бит инде беренче тәрәвих намазлары укыла. Хатын-кызларга мәчеткә тәрәвих намазына йөрергә ярыймы? Э, бу тәрәвих намазларына килгәндә, э, бу ирләргә генә йөкләнелгән э, ирләрнең өстендә генә тәрәвих намазлары. Ләкин инде хатын-кызларның инде кирегә килергә ихтыярлары бар икән, һәрбер мәчеттә хатын-кызлар бүлмәләре бар. Инде килеп, катнашып, менә бу гыйбадәтне

Кеше башыннан менә бу фитра садакаларны без Рамазан ае беткенчәк эстәбездән төшерергә тиешбез. Тулырак мәгълүматны инде безнең Диния нәзарәтендә сайтында билгеле. Менә бу зәкятьнең нисапларына килгәндә, алтын белән күпме бирелергә тиеш, көмеш белән күпме бирелергә тиеш, фидиянең күләмен һәм дә фитра садакасының инде күләмен инде без кереп карый алабыз, иншалла, шуңа күрә җәмәгать Инде алдан ук хәссрләрне алдан ук хәссрләрен күрегез инде Аллаһ Субхана вә Тәгалә инде менә бу гыйбадәтләребезне, гамәлләребезне киң рәхмәтләр белән кабуллардан кылса иде.
Аллаһның изге рәхмәте яусын, Рамил хәзрәт, тулы әңгәмәгез өчен. Үзегезгә Аллаһның рәхмәте яусын. Тоткан уразаларыбыз кабуллардан булсын.
Амин. Амин.